Agşamyňyz haýyrly. Gepleşigimiziň bu sanynda hemmäňizi hoş gördük. Men Döwlet Babaýew. Hanymlar we jenaplar, bu günki tema, gowy logo, erbet logo. Geçenki çykyşymyz logonyň nämeligi barada boldy. Indi bu bölüm logonyň nähili bolmalydygy we bolmaly däldigi barada. Grafiki dizaýnda owadanlygyň formulasy bar, ýöne adamlaryň logolara garaýşy asla obýektiw däl, mydama subýektiw. What the fuck does that mean? Bu diýmek, köpimiz logo onuň estetiki kastýuatyna görä däl-de, onuň biz üçin aňladýan manysyna görä baha berýäris. Şonuň üçin hemme kişiniň halaýan logosy asla döremez. Ýöne gowy logo ony bir kişiniň halamagyna ýa-da halamazlygyna bagly däl. Gowy logo onuň funksionalnostyna bagly. Muňa obýektiw seretmek gerek. Has-da düşnükli bolmasy üçin, geliň şu ýerde gowy logonyň kriteriýalaryna seredeliň. Onuň üç kriteriýasy bar. Birinji kriteriýa, ýerlikli. Şeýleräk düşündirip bolar. Gowy logonyň harakteri dogry bolmaly. Meselem, sport logosy özüniň sporta degişliligini görkezmeli. Hatda birinji gezek göreňde-de şol duýgyny bermeli. Ýagny logonyň haýsy industriýa degişliligi açyk, düşnükli bolmaly. Moda bolsa moda, tehnologiýa bolsa tehnologiýa. Meselem, restoranyň logosy maşynyň logosyna meňzäp durmaly däl. Ikinji kriteriýa, tapawutly, özboluşly, bir gezek göreňde ýadyňda galmaly. Beýleki logolaryň arasyndan saýlanyp durmaly. Ýagny, ünsi özüne çekmegi başarmaly. Şu ýerde birje aýratyn bellik etmekçi. Şeýleräk ýalňyş düşünje bar. Her bir logo ýeke-täk bolmaly. Eger iki logonyň arasynda azajyk hem meňzeşlik bar bolsa, bu diýmek biri beýlekiden hökman göçürendir. Elbetde bu käwagt şeýle. Ýöne käwagt bu tötänden hem bolup bilýär. Sebäbi dünýäde milliardlap logo bar we her gün oňa million sany goşulýar. Şoň üçin käwagt az-kem meňzeşligiň çykmagy adaty zat. Käbir meşhur brendleriň logolaryna seret, logolarynyň arasyndaky ýakynlyga seredeliň. Bularyň arasynda hatda ikisi şol bir industriýada bolanlaram bar. Gucci, Chanel, Hyundai, Honda ýaly. Bu bolup bilýän zat. Üçünji kriteriýa, sada. Gowy logo sada bolmaly. Şahyryň aýdyşy ýaly. Logony halas ediň ähli artykmaçlykdan. Sebäbi logony äpet uly göwrümde we kämahal kostýumyň üstündäki znaçok ýaljak kiçi göwrümde hem ulanyp bolmaz. Hemme çylşyrymly logolar wagtyň geçmegi bilen köne göründi. Gysgaça aýdaňda, logo az gürlemeli. Logoňda bar edýän işiňi görkezjek bolmak ýalňyş pikir. Iň uly kärhanalaryň logolaryna seredip gör. Mysal üçin, Apple-iň logosynda kompýuter, Telefon, nauşnik ýa-da iPad ýok. Nike ýa-da Adidas-yň logolarynda krossowka göremzok. Hawa, gowy logonyň üç kriteriýasy şular, ýerlikli, tapawutly, sada. Mundan daşary ýene bir nokada barmak basmakçy. Gowy logo seni ilki görende wow diýdirmeýär. Ony ilkinji göreňde söýgi döremän biler. Ýöne gowy logo özüni wagtyň synagyndan geçip subut eder. Indi erbet logo barada näme aýdyp biler? Erbet logo, ol şu üç kriteriýa ters gelýän logodyr. Ýerlikli däl, tapawutly däl, sada däl. Mysal üçin şu logo. Alibaba. Ikonkasy ýerliksiz, estetik taýdan ejiz we çylşyrymly. Indi Alibabanyň bäsdeşi Amazonyň logosyny alaly. Bularyň ikisi-de onlaýn söwda kärhanasy. Aradaky tapawudy görýärsiňiz. Bir şol üç kriteriýa girýän bok, beýleki girmeýän bok. Olaryň ýylgyrýan, hoşal müşderileri aňladýan elementlerine serediň. Ýer bilen gök ýaly tapawut bar. Alibaba ýekeje hereket bilen logosyny elli prosent gowulaşdyryp biler. Diňe şu iki onsasyny aýryp goýberse, iň bolmanda öňküden gowulaşýar. Şeýle ýagdaý bar. Sada logo görenlerinde, sada logo görenlerinde höwesjeň tankytçylaryň birinji aýdýan zady, Bula aň satjak. Muny çaga Paint-de-de ýasap biler. Hawa, elbetde şeýle. Hemme zat edilenden soň aňsat görünýär. What the fuck does that mean? Hanymlar we jenaplar, gepleşigimiziň bu sanynyň soňuna geldik. Indiki bölümlerde görüşýänçäk! Hoş sag boluň. Çykyşyň soňunda men size bir zat aýtmaly. Nädip diýsemkäm, men oňuny hiç kimiň ýanynda aýtmandym. Men çagalykdan diňe Coca-Cola içip ulandym. Men Coca-Cola-nyň uly fanaty bolsam-da, içimden mydama Pepsi-niň logosyny haladym. Men onuň bu barada gürlemändim. Ýöne indi wagty geldi. Pepsi-niň logosy iň owadan logo. Eger siz hem öň aýtmadyk bolsaňyz, baryň, iň gowy görýän logoňyzyň adyny kommentariýa bölümine ýazyň, çekinmäň!